Ähliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowmy, janyňyz sagmy? Garaşylan gün gelip ýetdi, ine bu gün 33 müň geçdik YouTube kanalda we Ramazan aýyna söz beripdim. Haçanda YouTube kanalymyň sany 33 müň geçende diýip bir wideo paýlaşdym, şoňa iPhone 11 Pro Max sowgat berjek diýipdim we o gün hem gelip ýetdi. Wideonyň dowamynda kimiň ýeňiji bolanyny görüp bilersiňiz. Ýöne birazjyk mesele bara meňzeýär, çünki kommentariýalary seretdim welin dostum Fake like ulandyň, bot like ulandyň diýip ýazanlar bar. Şonuň üçin siz ýene karar berýäňiz. Orazik dostumyz ýeňiji boldy. Dostum sen hökman bize gürläp videoda ugra. Tany şertinde ýazypdym kommentariýada kim ýeňen bolsa, indi men plany plany kommentariýanyň eýesi ýeňiji men. Şeýle şeýle ýagdaýlar bilen ýeňdim. Ýa şeýle dostlarymyň kömegi bilen ýeňdim. O ýerde bu ýerde paýlaşdym. Bilemok hany öz subutnamalaryňy bize ýazýaň, e, video ugratýaň, biz hem ony paýlaşýas. Onuň adamlar Daway ok diýse telefony saňa beres ýeňiji edil häzirki wagtda ýeňiji sen ýöne ýok problema çyksada ilkinji üç adamy ýaryşdyrarys anketa anketa görnüşinde kim köp ses alsa şoda ýeňiji bolar onda näme dostlar ýeňijimizi gutlaýas ähliňize de gatnaşan üçin köp sag boluň ýene de nesip bolsa şunuň ýaly konkurslaryň sany köp bolar bu wagt telefon goýsak belki ileride ýüz müňlükde zätde belki maşyn goýmagymyz mümkin şonuň üçin kanaldan daşlaşmaň Diýäs we her geljek wideolarda taýýar boluň, aktiw gatnaşyň we esasy ýene belläp geçmeli zadymyz kanalymyzda geçirilýän onlaýn dil kurs merkezinden ähliňiziň habaryňyz bardyr diýip hem umyt edýän. Eger ýok bolsa-da wideolaryňa mundan öňki paýlaşan wideolaryma serediň şo ýerde doly informasiýa paýlaşylandyr. Sag boluň dostlar. Dostlar şu ýerde häzir seredýäs kimiň birinji bolandygyny görmek üçin ilki bilen oňa başlamazdan owal eger köpiňiz şu wideony gören bolmagyňyz mümkin iňlis dilinde, ýalmazda rus dilinde, fransuz dilinde we beýleki dillerde e, onlaýn sapak berýäs. Indi şu wideony görmedik bolsaňyz görüň. Ilkinji türkmen onlaýn dil merkezden wideomyzy we soňra şu ýerde katyl, ýagny şu wagt türk diline geçirdim düşünmegiňiz üçin join ýa-da sponsirowat diýip de başga dillerde çykar. Katyl bölüme çykandan soňra özüňiz belli bir e, kategoriýany saýlaýar. Salam mähriban dostlar, ýagdaýlaryňyz gowy. E, bu kategoriýany saýlap goşulyp biziň dil sapaklarymyza gatnaşyp bilersiňiz. Indi Seredýäs, durun ilki bilen adam sanymyz 33300 görkezýär şu wagt. We 33000 bolanda iň köp laýk gazanan ýeňijä iPhone 11 Pro Max sowgat diýipdim indi şu wideomda. Traditional. Indi şu wideoda şeýle. Tak, indi kommentariýalary seredýäs dostlar. Kommentariýany hem edil şunuň ýaly ýagdaýda en iyi yorumlarına türkdäkiler köpüsi en iyi yorumlar diýen şunda Iň köp laýk gazanan ýeňijileri, iň köp laýk gazanan kommentariýaň eýelerini ýokaryk çykarýar. Meň öz kommentariýam 571 laýk alypdyr be. Gaty az. Orazik Türkmen 962 Music Forever 951 Bu ýerde 800 onur bar. 900 geçenler barmy başga? 962 bar şu wagt birinjilikde duran.

Ýok, dogrumy? Siz hem seredip görersiňiz, eger e, gözden gaçany bar bolsa. Edil meň üçin hem şu wagt başga görünýän ýok. Iň köp laýk gazanan 962 laýk bilen Orazik Türkmen 2 aý mundan öň kommentariý ýazypdyr. Yradaňyz kabul bolsun diýipdir. Ýaryş gutaryp barýarka erkek bolup bot ulanmaň diýipdir biri. Bä. Seredeli. Sen laýk 200 ýeten ok düşügün Günortanam ýokdy, 680 bir laýk, eýýäm nädip 680 bir laýk boldy diýä. Bu ýerde birazjyk problemalar bar edi meňzeýä, bilemok. Bot etdiň birine öýtdüňmi diýä. Birazjyk problemalar bar ýaly. Men yzarlap otyryn diýä dostlar. Ahmet Meredow bu näçe gezek bot etdi, laýklar yza giden wagtam boldy. Dostlar, men her bir kommentariýa dogry ýemesem dogry seredip bilmedim. Şonuň üçin özüňiz bu wideoda karar berýäňiz. Eger ýok, Birem Oradik Türkmen. Ali näçe kommentariýa bar şu ýerde? 3446 san kommentariýa bar. Oradik bot ulanan dälsiň, adamlaryň hakyny iýen dälsiň diýip umyt edýän. Meň üçin şu wagt ýeňiji sen we ani wideoda başda-da ýazypdym, ine şu ýerde 33 müň ulananlar bolanda jemlener. Ýeňiji saýlanandan soňra özüniň ýeňendigi hakynda wideo çyryp ugratmalydyr. Yani ol hem videoda e, e, YouTube'da paylaşılacaktır diýip şöyle bellik goýdum. Orazik Türkmen sen e, indi video çyryp öwrenýäň. Indi men şu e, e, Orazik Türkmen şu kanalda geçirilen bäsleşikde ýeňiji boldum diýip hani özüň gürläp, özüň bize video öwredýäň. Ondan sonra da biz onu YouTube'da paylaşýas we özüň e, karar berýäň. Meselem men videoda diýipdim. Öz ulanýan on bir pro iki ýüz elli alty gigabaýt telefonymy isleýäňmi ýa-da täze altmyş dört gigabaýtlygy isleýäňmi? Oňa-da karar berýäň haýsy diýseň, ondan soňra şoňa görä hereket edýäs. Eger altmyş dört gigabaýtlyk täzesi gerek diýseň, onda men saňa göni, ýani birki günüň içinde şu telefonyň puluny ugradyp bilerin. Eger telefonyň Özi barýança biraz wagt saklamagy mümkin. Şonuň üçin puluny geçirip bilerin. Dostlar, meniň üçin e, ýeňiji hökmünde Orazik Türkmeni saýlaýan. E, ýöne kommentarlary seredýän men bot başga zatlar bar. E, muny hem e, siziň sizden geljek kommentarlarda belki karar üýtgäp bilermi, bilemok. Hani Oraz özüň e, bize subut et. Nädip şunça laýk gazandyň? subutnama görkez ondan soňra ýeňiji sen. Eger ýok subut edibilmeseň onda da edil meň üçin hem meň diýen sözüm iň köp laýk gazanan diýdim. Ýöne adamlaryň arasynda problema çykjaga meňzeýär. Şonuň üçin hem sen bize hökman bir subutnama bilen gel. Onuň sen ýeňijiligiňi kabul edeli. Eger ýok adamlar kabul etmese-de onda iň köp laýk gazanan 3 adamy Orazik Türkmen bar indi. Ondan sonra kim bar? Music Forever bar 951 like bilen. Ondan sonra 811 like bar. Ine şu üçüňizi anketa görnüşde koyup ya yarıştıraryn. Üçüňizden haýsyňyz ýeňseňiz telefonam şoňa bereris. Adamlar karary özüňiz saýlarsyňyz. Ýöne meň üçin şu wagt şu. Orazik Türkmen. Ýöne kommentariýa seredýän welin ýöne şuňa seredimde-de Oradikde 17 san kommentariýa bar. Music Forever-de 89. Ondan soňra da Remezanda 207 san kommentariýa bar. Hani bu birazjyk edil şu maňa biraz ynandyryjy geldi. Çünki laýk goýan adamlar da oý dostum gollaýan, gutlaýan diýip bir kommentariýa oklap geçýärler-de. Şoň üçin şu üçüňizi ýaryşdyryp bileris. Remezan ine şu bi Şu dostumyzy sekiz ýüz on bir laýk alan Music Forever we Orazik Türkmeni. Eger adam bir problema çykarsa üçüňiz ýaryşýas, ýöne edil häzirki wagtda Orazik Türkmen sen ýeňiji, subutnama bilen hökman bizi gürläp video ugrat. Onda näme dostlar indiki videolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.